Lynn.
Robin,
Wéi geet et der haut? Fills de dech labber oder bass de eventuell bëssi ugespaant?
E bësse verkrampft, mee soss ass alles ok.
Virun dëser Episod eng kleng Content Warning, An dëser Episod ginn d'Themen sexuell Gewalt an Trauma ugesprach.

Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, freides mëttes ëm 3 oder op www.sexpodcast.lu.
Ma hallo a wëllkomm bei der neier Episod vu Méi wéi Sex. Ech sëtzen hei mam Lynn, eiser Illustratorin. Hallo Lynn. Hallo! Lynn, du soss am Intro, du wäers e bëssi verkrampft. Wëlls du eis vläit verrode wouriwwer mär haut schwätzen? Jo, mir schwätzen haut iwwer Vaginismus. Dat nennt sech am Däitschen och Scheidenkrampf.

Ganz genau, jo. Ouni dass de dat selwer kontrolléiere kanns. Wéi äussert sech dat dann? Wéi hues du, wéi huet sech dat bei där geäussert? Also déi éischte Kéier gemierkt, datt ech Vaginismus hunn, hunn ech sou mat 12, 13, wéi ech déi éischte Kéier probéiert hunn een Tampon ze benotzen an dat net geklappt huet. fir d'Vrecken net, bis ech iergendwann kräischend am Butzem am Buedem sutz an einfach net wosst, firwat um Gottes Wëllen dat net soll goen, a meng Mamm mer och net erkläre konnt, firwat um Gottes Wëllen dat lo net funktionéiert, well bei hir huet et jo ëmmer funktionéiert an ass dat dat Normalsten op der Welt. An du hunn ech déi éischt Kéier gemierkt, datt iergendeppes net onbedéngt esou ass, wéi et soll sinn.

an dann halt mat enger Klass vun 30, 30 Leit am Seminar sutz an ee mega krassen Aha-Moment hat vun Oh mäi Gott, this is me, dat sinn ech, dat doten ass dat wat ech hunn, what the fuck. Also jo, et war een ee laange Wee bis dohinner.
Dat ass definitiv eng interessant Diagnosgeschicht am Seminar op der Uni. Wéi huet sech dat dann Ugefillt wéi s du do an dengem Seminar souz an virun lauter Leit dee risegen Aha-Moment has vun Oh mäi Gott, dat ass et, ech kann endlech en Numm drop setzen.
Et war mega penibel an iwwerfuerderend an ech sinn och no deem Seminar direkt heem gaangen an hunn dee längste Google Search ever ugefaangen fir e bësse méi Infoen doriwwer ze kréien an Jo, mee et war och e bëssen erliichterend, well ech endlech een Numm hat dofir an et net nëmme sou een Déngens war vun, Ah, du bass einfach ze verklemmt oder too much in your head oder keng Anung wat. Well dat war. Bis zu deem Zäitpunkt halt eigentlech ëmmer dat, wat ech gesot kritt hunn. Sou, ech war mat där Saach natierlech och beim Dokter, bei engem Gynekolog, an alles, wat ech do gesot krut, war tatsächlech einfach nëmmen, Jo, entspann dech dach einfach. Dat heescht, also ech krut do einfach keng Opklärung vun iergendengem. An jo, ech misst literally ufänken, Gender Studies am UWP ze studéieren, fir erauszefannen, wat lass ass.
Dat heescht souguer däin oder deng Gynéco huet net dorop reagéiert mat dem Verdacht, dass dat kéint Vaginismus sinn?
Guer net, neen. Also vläit wosst e wat et ass, ech weess et net, mee ech krut halt nëmme gesot, jo du bass einfach verkrampft, entspan dech, otem enke déif duerch, dat geet schonn. An ech hu lo. och lo nodeem ech rausfonnt hunn wat et ass, ëmmer rëm gemierkt dat vill vill Gynekologen sech domadder net ausenanersetzen oder iwwerhaapt sech also auskennen, wat bësse schockéierend ass, well extrem vill Leit am Endeffekt betraff dovunner sinn, zu verschiddene Graden, mee dat ass extrem verbreet tatsächlech, Vaginismus. an datt et do iwwerhaapt keng Opklärungsaarbecht dozou gëtt bei Gynekologen an dat insgesamt ignoréiert gëtt, ass e bësse schockéierend. Zumindest ass dat meng Erfarung gewiescht. Et gëtt sécher Gynekologinnen, déi sech domat ausenanersetzen, et gëtt Sexologen, déi spezifesch dozou opklären, bei deenen een Hëllef fanne kann, Mee et ass schwéier déi Ressource iwwerhaapt mol ze fannen, sou ech hunn Hëllef fonnt well meng Matbewunnerin Gynekologie, also Medezin studéiert huet an sech op Gynekologie wollt spezialiséieren an sech domadder da krass ausenaner gesat huet an soss hätt ech héchstwahrscheinlech guer kee richtegen Unhaltspunkt fonnt bei weem ech mech melle kann, wou ech Hëllef kréie kinnt. Also et ass schonn e bësse verstoppt alles. Éier mer elo driwwer ginn, wat sou déi Hëllef war, déi s de kritt hues, kanns de eis dat bëssi méi soen dozou, wéi vill Leit dovu betraff sinn an a wéi engen ënnerscheedleche Forme sech Vaginismus äussere kann?
Also ech hu elo keng genau Zuel. Ech weess halt och rëm duerch meng Matbewunnerin, datt et awer sou eng gutt Hallschent vu Flinterpersoune sinn, vu Frae sinn, déi. betraff si kënnen dovunner. An do gëtt et ganz vill verschidde Formen. Dass bei mir ass et halt esou, datt dat vun Ufank u sou war. Et guff keen Ausléiser, deen ech elo pinpointen kann, duerch deen dat entstanen ass. Mee et gëtt och Persoune bei deenen dat duerch eng traumatesch Erfarung ausgeléist ginn ass. déi direkt mat enger sexueller Erfarung zesummenhänke kann oder net. Et gëtt och vill Fraen, déi no enger Gebuert ufänke Vaginismus ze kréien, beziehungsweis insgesamt no enger Operatioun am Vaginalberäich, um Uterus, etc. Etc. Jo, also do gëtt et ganz vill verschidde Formen an dat hänkt och heiansdo zesummen, also doduerjer datt ech Vaginismus hunn, hunn ech traumatesch Erfarungen an där Hinsicht erlieft, déi dat Ganzt nach eng Kéier verschlëmmeren. Also geet dat och heiansdo e bëssen Hand an Hand a kann net ganz sou getrennt ginn. Jo, also laut menger Recherche do sinn tëscht 20 an 43 Prozent vun alle Persoune mat Vagina, soen ech mol, betraff. Mee d'Datelag dozou ass immens dënn, wat jo och erëm eng Kéier widderspigelt, dass dat am Fong eppes ass, wat net déi Opmierksamkeet kritt, déi et verdéngt. well sou penilen Erektiounsstéierungen oder sexual Stéierungen, wann een dat esou soe kann, ginn et wesentlech méi Date wéi zu vaginalen. An zu sou enge Stéierunge gëtt et fir gewéinlech halt och vill méi eng breet Opklärung an et ass vill méi. erreechbar eng Aart Behandlung ze fannen, sou dass ee sech bewosst, datt et dat gëtt. A Vaginismus ass eppes, wou super vill Leit einfach net mol wëssen, datt et et gëtt. Jo, also ech gi vu mär behaapten, dass ech schonn immens fréi immens opgekläert iwwer vill Saache war. Mee ech hu rausfonnt, wat Vaginismus ass duerch Sex Education, déi Serie op Netflix. Dat heescht, du hues do rausfonnt, dass du Vaginismus hues, dass och dass de net déi eenzeg Persoun bass op dëser Welt, déi dovu betraff bass, an du koum da wahrscheinlech eng Odyssee fir Hëllef ze kréien, oder? Jo, absolut, an déi Odyssee ass leider och nach net riwwer, also dat ass leider näischt wat a menger Vergaangenheet läit. Dass ech hu mech fir d'éischt bei enger Gynekologin gemellt, déi mer meng Matbewunnerin Empfuelen huet, déi sech halt e bëssen dorobber spezialiséiert huet, an déi huet mech dann, also ech hunn dat alles an Däitschland gemaach leider, well ech et halt réischt op der Uni rausfonnt hunn, déi huet mech dann un eng Sexologin weidergeleet an do hat ech dann e puer Sessions an déi huet mer virun allem Entspannungsmethode gewisen, also sou d'Behandlung, wa mer elo direkt iwwert d'Behandlung schwätze wëllen, vun Vaginismus besteet virun allem

An déi kommen dann a verschiddene Gréissten an et ass halt, den Usproch dohannert ass eben, dass de lues a lues ëmmer méi e groussen Dilator benotz an dech lues a lues dann halt, deels un dat Gefill gewinns a lues a lues halt kontrolléiers, deng Muskulatur esou deem Gefill, där Deenung unzepassen. Jo, dat ass och déi Behandlungsmethod, déi. Ech kennen an déi, mengen ech, och popkulturell nach mat am heefegste verbreet ass oder bekannt ass. Jo, mee soss gëtt et halt, wéi gesot, zimmlech vill Übungen, déi bësse Pilates-Yoga-méisseg ugehaucht sinn, déi ee maache kann. Do muss een och net onbedéngt direkt bei e Sexolog goen, fir dat ze maachen. Ech weess, zu Berlin sinn ech ëfters an ee queer-feministesche Sexshop gaangen, déi. eng Kéier am Mount ee Workshop haten, dee se Das lachende Becken genannt hunn, wou een dann all zesummen halt sou Dehnübunge gemaach huet. An dat huet tatsächlech zimlech vill gehollef. Ech fannen och méi wéi d'Dilatoren, well dat iergendwéi ee méi community based heemlechen Environment war, an deem s du dech da wuel gefillt hues, well beim Dokter, beim Sexolog ass dat trotzdem dann awer iergendwéi ëmmer e bësse steril. sou klinesch vun ok dat ass ee Problem an ech muss dat lo hei medizinesch behandelen. Mee jo also wéi gesot et ass tatsächlech vill einfach Physiotherapie am Endeffekt an et gëtt och d'Méiglechkeet Medikamenter ze kréien. Ech kenne mech domadder elo guer net aus, well ech net an deem Fall sinn oder war datt dat bei mir néideg war. Mee souwäit ech weess gëtt dat och egal wéi ëmmer eréischt sou a ganz krasse Fäll gemaach, Wann ee mierkt, ok, näischt aneres spréngt un, also dat ass net déi typesch Behandlung fir gewéinlech. Dat heescht éischter fir dann, wann de ganze Rescht wierklech näischt bruecht huet an d'Persoune schonn e ganz laange Leidenswee hannert sech hunn.
Genau, jo. Du hues driwwer geschwat, wéi ënnerscheedlech et sech an deem queerfeministesche Sexshop an beim Sexolog ugefeelt huet. Wéi ass deng eege Bezéiung zu denger Diagnos Vaginismus?
Dat ass e bësse schwiereg, well dat natierlech mega mega vill. Also et et zitt tatsächlech recht vill traumatesch Erfarunge mat sech, well eebe esou vill Leit net opgekläert sinn doriwwer. An all Bezéiung, déi ech bis elo hat, ass du dovunner beaflosst ginn. Et ass ëmmer iergendwéi eppes, wat am Raum steet. Et ass ëmmer eppes, wat negativ am Raum steet, woufir ech mech leider Gottes zimlech schummen. A jo, dat heescht, ech, also et ass esou ee positiivt Erliefnes, fir där ganzer Saach een Numm ginn ze kënnen, ze wëssen, et ass een absolut net alleng, et si esou vill Leit dovunner betraff. Mee op perséinlecher Basis, also Ebene, ass et dann awer ëmmer eppes, woufir ee sech e bësse schummt, well ee sech halt all Kéiers onglaublech erkläre muss, e klengen, Opklärungsbeitrag maache muss bei all Persoun, mat där ee Sex hu wëll, mat all neier Partner, Partnerin, an et meeschtens awer iergendwéi op daf Ouere stéisst. Also esou all Persoun, déi seet, Jo, ech verstinn dat, dat ass ok, huet et mer dono dann awer iergendwéi op iergendeng Aart a Weis virgehalen. A wéi gesot, dat ass e bësse schwiereg. Also et kënnt leider ëmmer erëm zréck. Als Thema, Et ass ni einfach gutt an du wéinst, jo, et ass e bësse belaaschtend.
Wann s de an der Situatioun bass, datt s de mat enger neier Persoun Sex wëlls hunn an hir dovun erziels, datt s de vu Vaginismus betraff bass, wat wier dann déi Reaktioun, déi et fir dech méi einfach géif maachen? Oder wat wier déi, wat géifs de der wënschen? wéi Leit dorop reagéieren a mat der ëmginn, wann s de sees, hey, ech wëll Sex mat der hunn an ech hu Vaginismus. Also dat Bescht wär scho mol, wann d'Leit iwwerhaapt wüsste wat et ass. Dat hat ech bis elo réischt eng eenzeg Kéier, datt eng Persoun wosst, wat Vaginismus iwwerhaapt ass an ech et net nach eng Kéier grouss erkläre muss. Mee soss einfach Verständnes halt nofroen, ok, wat. Brauchs du? Wat bedeit dat ganz genau? T'ass net schlëmm, so du bass lo net manner a mengen Aen nëmme well s de dat hues, well dat ass halt ëmmer d'Implikatioun, sou datt een awer eenwéi sou bëssen damaged ass, einfach well halt net alles sou klappt wéi et kinnt klappen an jo einfach d'Méiglechkeet lues un alles erunzegoen, datt et ok ass wann et Kinnt Méinte laang dauere bis iergendwou iergendeppes geschitt, well et halt schwiereg ass an traumatesch ass an mat vill Ängscht verbonnen ass natierlech. An jo, datt een einfach déi Zäit kritt déi ee brauch fir sech lues un eppes runzetaaschten an et net eppes ass wat een da virgehale kritt.
Jo, engem Partner eppes virzehalen ass souwisou, a mengen Aen zumindest, net dat Coolsten op dëser Welt.
Neen, mee et geschitt leider ëmmer erëm, well super vill Leit halt och einfach net verstinn, wat et genau ass. Wat natierlech och kee Grond sollt sinn, sech ze beschwéieren, mee et sackt da schnell an een Territorium of, an deem et sou ass, sou, Ah, du wëlls einfach nëmmen net mat mer schlofen, gëff et dach einfach zou. Sou, wat natierlech och een absolut valabele Grond wär, vu wann ech net mat der schlofe wëll, dann ass dat halt sou. Mee vill Leit huelen dat dann iergendwéi awer ze perséinlech an ze, ech mengen, et gëtt da schnell op ee, op de Partner selwer, bezitt dat schnell op sech selwer, vu mat mir stëmmt iergendeppes net, ech sinn net gutt genuch an dowéinster klappt et net. Eppes, wou een Ego schnell verletzt gi kann, fäerten ech. Jo, Bestëmmt mat enger neier Persoun, wou d'Bezéiung nach net esou déif a sécher ass, kann ech mer dat gutt virstellen. Dat geet jo da bestëmmt och séier an déi Richtung, datt Leit der reprochéieren, datt de ze verklemmt an ze verspaant bass an dech einfach emol solls labber maachen an datt se der Reproche maachen. Sou och gesellschaftlech, mengen ech, ass d'Astellung vis-à-vis vu Persoune mat Vaginismus net ëmmer déi positivsten. Ja genau, also et gëtt een schnell einfach als prüde an ewe verklemmt ofgestempelt. obwuel déi zwou Saachen iwwerhaapt näischt mateneen ze dinn hunn, well et ass wéi gesot eppes komplett Ënnerbewosstes. Dat heescht, du kanns eigentlech grad mega Loscht op Sex hunn an du läis do an et geet einfach net an et geet net an et ass fir dech selwer natierlech dat Frustréierendsten iwwerhaapt an da kriss de nach gesot, Ah jo, entspan dech dach einfach nëmmen, an da soe ech, Sinn entspannt! Hallo! Ech maachen hei grad Otemübungen an et geet trotzdem net. Waah! Ins des ja. Jo, ech mengen do hu mer einfach gesellschaftlech nach immens vill ze dinn, fir dat bësse méi bekannt ze maachen an z'ënnersträichen, dass dat näischt Bewosstes, dass een net einfach kann an deem Moment lass, dat, déi Muskulatur lass loossen a lackeren. well de Kierper einfach net op dat Kommando reagéiert.
Jo, also et muss ee bedenken, datt dat halt mat vill Aarbecht verbonnen ass fir Vaginismus ze behandelen, zumindest bei mir, ech weess net ganz wéi et bei anere Leit ass an ech si mer halt och net sécher wéi et bei Leit ass déi kee Vaginismus hunn, well ech si mer sécher, dass den net direkt eng Diagnos Vaginismus muss hunn, fir datt dat net all Kéiers ze honnertprozenteg klappt an s de heiansdo einfach ze verkrampft bass an ech weess net, heiansdo geet et halt einfach net. Ech si mer sécher, vill Leit hunn einfach an déi Richtung schonn Erfarunge gemaach, mee et ass halt den Déngens vun et geet einfach guer net an dat ass eppes, wat d'Leit net onbedéngt verstinn, well se dat selwer dann halt net. als eegen Erfahrung hunn, well si da mierken, okay, jo, heiansdo geet et net, well et mir grad net sou gutt geet oder ech net entspaant sinn, mee soss geet et awer. Firwat geet et bei dir net? Des what the fuck? A fir dee Problem eben ze léisen, dat ass e mega, mega laange Wee an ech sinn nach net do ukomm, datt ech soe kann, et ass elo gutt an ech kann domadder ëmgoen an ech kann normal domadder liewen. Et ass ëmmer nach e rise Struggle fir mech an ech si mer sécher, datt et Leit gëtt, déi dat méi einfach hunn. Dat ass leider och eng ressourcenofhängeg Saach, well zum Beispill esou Course bei Sex, also beim Sexolog, dat war leider, also ech misst dat leider aus eegener Täsch bezuelen. Dat ass zumindest an Däitschland gëtt et net rembourséiert vun der Krankekeess. Ech si mer net sécher, wéi dat a Lëtzebuerg ass. Dat heescht, et ass ee Privileeg, fir dorunner schaffen ze kënnen am Endeffekt. An natierlech kann ee vill selwer maachen. D'Ressourcen online sinn an de letzte puer Joeren och ëmmer méi ginn, an wann een emol weess wat et iwwerhaapt ass, ass et och méi einfach dono ze sichen a sech selwer opzeklären. Mee et ass halt ee laange Wee fir et behandelen ze loossen, an wann d'Gesellschaft dann halt och nach déi ganzen Zäit op dech trëppelt a sou ass, ach du bass einfach nëmme verklemmt an net versteet wat lass ass, dann hëlleft dat net onbedéngt, well dat féiert dann och rëm zu neien traumateschen Erfarunge vu Leit déi dech einfach net verstinn. an dech dann an engem extrem vulnerabele Moment och nach mega judgen an dat Gefill ginn, du bass halt manner oder een eppes ass falsch mat dir an da stees de heiansdo op eemol erëm bei Punkt Null an et ass einfach erëm genau sou schlëmm wéi déi éischte Kéier wéi s de rausfonnt hues wat de wat de Problem eigentlech ass, well op eemol nei traumatesch Erfarunge bäikomm sinn, déi dat Ganzt nach e kéi méi schlëmm maachen. Ech hoffen dat huet iergendwéi Sënn gemaach. Jo jo jo, ech weess, also et huet Sënn gemaach. Ech weess just éierlech wierklech net, wat ech dorop soe soll. Ech wëll dech am Fong grad just froen, ob ech dech däerf an den Aarm huelen, well ech sinn esou, this sucks esou. And it sucks, dass de op esou wéineg Verständnes domat trëffs. Also et ass net sou, dat et guer kee Verständnes dofir gëtt. Sou an menger momentaner Bezéiung ass absolut Verständnes do an et gëtt mer Fräiraum geloss an Zäit geloss. Mee sou mer et ass net sou, dat et ni ugeschwat gëtt. An net op eng judgy Aart a Weis, mee einfach doduerjer, datt ech 10 Joer schlecht Erfarungen hannert mer hunn, déi natierlech op mer weien, leien, ass alles wat domadder verbonnen ass direkt iergendwéi eng Accusatioun mëttlerweil fir mech. Sou, ech fannen et mëttlerweil ëmmer méi schwiereg mat Leit normal driwwer ze schwätzen oder eben och mat Leit mat deenen ech eng länger Bezéiung hunn, probéieren dorunner ze schaffen, well et iergendwéi ëmmer ofrutscht an ee gewëssen, ach okay, firwat klappt dat ëmmer nach net? Beräich, deen ech da vläit och projezéieren, mee jo.
Jo, wat jo riichti verständlech ass, dass däin Kapp, nodeem e sou laang dowéinst ënner Ugrëff stoung, mëttlerweil bëssi hypervigilant ass, géif een dat elo am Englesche soen, an e bësse wéi s de sees vläicht sech heiansdo ugegraff fillt, obwuel et net als Ugrëff gemengt war, mee dat, zumindest fir mech zielt dat zu deem ganze Bild vu Vaginismus derbäi, sou zu der Symptomatik am Fong scho bal, well mer als Gesellschaft sou schlecht dermat ëmginn an Persoune mat Vaginismus sou vill Trauma duerchlafen? Jo. Denger Meenung no, wat bräicht et dann, fir datt mär als Gesellschaft besser domat ëmginn? Also so mer, du häss elo immens vill Muecht an dengen Hänn an du kéints d'Welt fir Mënsche mat Vaginismus veränneren. Wat giffs de maachen?
Ech denken, datt ech giff probéieren, fir d'éischt emol op engem Educatiounslevel Saachen ze änneren. Sou Sexual Education an der Schoul insgesamt brauch een krassen Overhaul, an dat wär natierlech Deel dovun. Absolut. Mee, jo. Mee dann och wéi am Medizinstudium beziehungsweise an der Weiderbildung domadder ëmgaange gëtt, wéi opgekläert gëtt. Well ech weess, dat dat, also et hänkt natierlech ëmmer dovun of, a wat fir engem Klinik s de da, a wat fir enger Klinik s de dann deng Weiderbildung méchs, wou s de studéiers, mee de mënschlechen Aspect gëtt irgendwie super oft vergiess, dass besonnesch Gynekologie ass einfach ee Fachberäich, an deem s de muss opgekläert sinn, an deem s de sech muss konstant weiderbilden, an deem s de muss, iwwer queer an feministesch Thematiken opgekläert sinn an dech domadder ausenaner setze kënnen. An dat ass eppes wat vollkomme feelt. Sou et ginn einfach Leit, Gynekolog, Gynekologin, déi sech op eng medezinesch Aart a Weis natierlech mat dem Thema ausenaner setzen an sech dofir interesséieren, mee deenen sou dee ganzen, also deenen den Don feelt mat Leit, ze kommunizéieren an doriwwer ze schwätzen an opzeklären an halt ee Raum ze schaffen, an deem Leit sech wuel fillen, well dee ganze Beräich halt eppes mega Perséinleches an heiansdo halt och extrem Sensibeles ass. An do feelt einfach super vill Opklärungsaarbecht fir Medeziner, Medezinerinnen. well dat ass halt d'Ulafsstell, sou meng Ulafsstell war mäi Gynekolog an dee wosst net mol wat dat ass oder huet et mer zumindest net erzielt an doduerch hunn ech da sou 5, 10 Joer total am Donkele getappt, well ech halt sou bah jo du bass einfach verkrampft ginn an dat hätt net misse sinn. Dat hätt och net däerfe sinn. Nee, dat hätt net däerfe sinn an dofir brauche mer do e kompletten Overhaul, wéi mir mat der Educatioun an där Hinsicht ëmginn. Dat fannen ech e wierklecht gutt an treffend Ofschlossstatement. Mir brauche méi Educatioun, méi sexuell Bildung. An ech soen der villmools Merci, dass du mat eis iwwer deng Erfarunge mat Vaginismus geschwat hues, Lynn. Merci dir, dass du mer nogelauschtert hues. Dann wiere mer elo op engem Enn mat dëser Episode. Bleift gesond, passt op iech op, de Wanter kënnt. Lauschtert äre Partner, innen no, wa se iech erzielen, wat se brauchen. An elo kënnt nach eng Rubrik vum Kelly. Äddi! Ciao!
How-to, Eng Uweisung fir de Gebrauch.
How-to, Mat Jugendlechen iwwer Sex schwätzen. Mir goufe schonn eng Kéier gefrot vun eise Follower, innen, Ass et normal, datt Jugendlecher mat Elteren iwwer Sex schwätzen? An där Rubrik hunn ech festgestallt, Jo, dat ass normal, mee et kënnt op den Inhalt, d'Intentioun, d'Bezéiung an de Konsens un. Dës Fro wëll ech elo nach eng Kéier ausbauen. a kucken, Wourop bauen dann elo Gespréicher, déi erwuesse Bezuchspersoune mat Jugendlecher hunn, zu Sexualitéit op? Wéi soll ech mat Jonke schwätzen a wat ka mir dobäi hëllefen? Fänke mer un. Erwuesse Bezuchspersoune vu Jugendlecher kënnen ënnerschiddlech Rollen hunn, zum Beispill Elterendeel, aner erzéiungsberechtegt Partner a Partnerin vun engem Elterendeel oder och aner Bezuchspersounen aus dem familiären Ëmfeld, wéi zum Beispill gutt Frënn vun den Elteren oder och d'Daftatta oder den Dafmonni. En gros, all erwuesse Persoun, déi eng Basis vun Austausch a Vertrauen mat Jugendlecher huet an dofir kënnen eng Plaz si wou Jonker sech mat hire Froe wëllen hiwennen. Je nodeems wat ee fir eng Roll huet, ass natierlech och den Inhalt vum Gespréich anescht. Ech probéieren trotzdem e puer allgemeng Gedankenustéiss an Tipps ze ginn. Opgepasst, Et ginn natierlech och professionell Erwuessener, wéi Jugendaarbechter, innen am Jugendzentrum, Léierpersonal oder Psycholog, innen an Therapeut, innen an der Schoul oder op Berodungsplazen. Déi kënnen oder musse mat Jugendlecher iwwer Sexualitéit, Kierper an oder Bezéiunge schwätzen. Wann der hei Formatiounen, Ressourcen oder aneres ronderëm d'Theme vu Kierper, Sexualitéit a Bezéiungen an och vu villfältege Liewensweise sicht, da kënnt der eis op sex@ara.lu uschreiwen. Och de Planning Familial, de Cesas an d'Sigal sinn hei Ulafplazen. Ech setzen iech d'Links dozou an d'Show Notes op der Websäit. Gespréicher Generell kann ee soen, wann ee mat Jugendlecher wëll oder souguer muss iwwer Sexualitéit a Bezéiunge schwätzen, ass et gutt, dëst net an engem eemolege Gespréich ofzestempelen. De wäit verbreete Gedanken, datt et en eenzegt Sexgespréich tëscht zum Beispill Elteren an hirem Kand gëtt, dat si opkläert, wa se de richtegen Alter erreecht hunn, an dann ass d'Saach giess, dat ass leider falsch. D'Wourecht ass, vill Elteren an erwuesse Bezuchspersoune waarden ze laang, fir mat Jonker iwwer Theme ronderëm Kierpergesondheet, Intimitéit a Sexualitéit ze schwätzen. Si stinn op enger reaktiver Positioun, dat heescht, si reagéieren, fir datt näischt geschitt, a probéieren esou, ongewënscht Folgen ze vermeiden, wéi zum Beispill Schwangerschaft oder Grenziwwerschreidungen, amplaz vun Ufank un proaktiv op Jonker zouzegoen an hinnen dobäi ze hëllefen, eng gesond a positiv Perspektiv zu Kierpersexualitéit a Bezéiungen ze vermëttelen. Dat heescht, wa mer mat Jugendlecher schwätzen, hu mer schonn am Idealfall mat hinnen als Klengkanner a Kanner Theeme beschwat, wéi zum Beispill déi korrekt anatomesch Terminologie, also wéi all Kierperdeeler heeschen, oder wat kierperlech Autonomie an Zoustëmmung ass, zum Beispill wat d'Grenze sinn, wéi ee se ka vermëttelen an dass et eppes Positives ass, wa Kanner Grenze setzen. wann et ëm hire Kierper geet, zum Beispill duerch en Nee. Och Gespréicher iwwer Wäerter a Frëndschaften oder wat et heescht, sech ënnerstëtzt a sécher ze fillen oder och wat et heesche kann, Spaass, Loscht a Freed ze empfanne bei deem, wat ech maachen, si wichteg. An zwar ouni, dass et an dëse Gespréicher onbedéngt ëm Sex muss goen. Mee och wann een nach net scho jorelaang geüübt huet, iwwer dës Themen ze schwätzen, ass et ni ze spéit, sech ze iwwerleeën, wéi ee mat Jugendlecher kann Gespréicher ufänken a féieren. Dës Gespréicher, jo, am Pluriel, sinn natierlech esou ënnerschiddlech wéi d'Leit, déi se féieren. Hei kann et hëllefräich sinn, virum Gespréich iwwer Folgendes nozedenken. Wéi eng Wäerter hunn ech a Bezunn op Sexualitéit a Bezéiungen? Wäerter wieren zum Beispill dee vu Fräiwëllegkeet, Averständnis, Spaass, gemeinsamer Gestaltung, Verantwortung, Vertrauen, Akzeptanz oder Ähnlechem. An dann kann een entscheeden, wéi eng Wäerter een Jonke vermëttele wëll. Do kann een sech iwwerleeën, wéi eng Fäegkeeten, wéi ee Wëssen a wéi eng Wäerter een sech vläicht och selwer gewënscht hätt, wou ee jonk war. Wéi eng Botschafte si wichteg, datt een an der Lag ass, kierperlech a sexuell Entwécklungen ze bewältegen? Wat huet déi jonk Persoun verdingt ze wëssen? A wéi eng Bezéiung zu hirem Kierper, hirer Intimitéit an hirem Pleséier wëll een hinne vermëttelen, wa se méi al ginn? Weider Froen als Gedankenustouss wieren, Ass fir dech de Kierper eng Quell vu Pleséier, Freed a Verbonnenheet? Denks du, dass Sexualitéit e gesonden an normalen Deel vum Mënschsinn ass? Denks du, dass däi Kand oder Jugendlecht respektvoll, ënnerstëtzend, frëndlech a freedeg, fürsorglech Bezéiunge verdéngt huet? Wëlls du, dass däin Jugendlechen mat Eltereschaft waart, bis dass en de Wonsch, d'Mëttel an d'Ënnerstëtzung huet? Deel him dës Ideen a Wäerter mat, déi si wichteg, a jonk Leit kréien dës Botschafte leider net onbedéngt enzwousch anescht vermëttelt. Hei ass et hëllefräich ze wëssen, Den Inhalt vum Gespréich verännert sech jee nom Alter vum Kand oder Jugendlechen, d'positiv Wäerter a Botschaften dohannert net. Vill Leit si sech beim Schwätzen iwwer Sexualitéit onsécher, wéini dann elo dee richtegen Alter ass, fir mat Jugendlechen iwwer Sex ze schwätzen. Do gëtt et keng allgemenggülteg Reegel. Mee wat een dozou ka soen ass. Déi meescht Kanner a Jugendlecher gi scho relativ fréi mat Sexualitéit konfrontéiert, sief et duerch Werbung, Filmer a Serien oder Pornografie. Dir wäert keng schlofend Hënn erwächen an och net Kanner sexualiséieren, andeems der probéiert mat hinnen Themen ze beschwätzen, mat deenen se souwisou an hirem Alldag konfrontéiert sinn. Au contraire, grenzuechtend an altersugepasst Kommunikatioun hëlleft hinne beim Verstoen an Anuerdne vu ville Messagë ronderëm Sexualitéit a Bezéiungen. Dëst wäert Jonker stäerken, et hëlleft hinnen, hir eege Wäerter an e Verständnis zu Kierperbezéiungen a Sexualitéit ze festegen an eng gutt Basis ze bilden, vun där aus si kënne mat dësen Themen ëmgoen. Wat een nach soe kann, ass éischtens, Passt net nëmmen op d'Grenze vun der jonker Persoun op, mee och op Är eege Grenzen. Denk virdrun doriwwer no, wat s de wëlls wéi soen a kuck, dass de deng eege Grenze vu Privatsphär a Schummt anhälls. Dëst ass dat beschte Beispill fir Jonker, och hir Grenzen anzehalen. Zweetens, Iwwer Sexualitéit schwätzen heescht net vun der eegener Sexualitéit schwätzen. Virun allem Elterendeeler sollten hei gutt drop oppassen, keng intim Detailer aus der eegener Sexualitéit mat Kanner a Jugendlecher ze beschwätzen. D'Elteresexualitéit ass näischt, wat hir Kanner eppes ugeet. Drëttens, Fänkt mat klenge Schrëtt un. Virun allem wann der dës Gespréicher nach net säit dem Klengkandalter mateneen geüübt hutt. Sicht der en Thema eraus, wat der liicht fält oder eent, wat der besonnesch um Häerze läit. Véiertens, Stell oppe Froen. Oppe Froen si Froen, op déi een net mat Jo oder Nee äntwerte kann. Dëst si wichteg an hëllefräich Tools an onserem Kommunikatiounswerkzeugkasten. Jo an Nee-Froen erlaben oft net, déi ganz Bandbreet vu Gedanken a Gefiller auszedrécken, an et ass vill méi einfach, einfach Nee ze soen an esou d'Gespréich ofzebriechen. Virun allem wann ee mat Jonken net oft iwwer Sex schwätzt oder geschwat huet, kann et sinn, dass sech déi jonk Persoun iwwerfuerdert spiert. Dës Iwwerfuerderung wäert sech dann esou äusseren, datt ee mat enger Jo an Nee-Fro konfrontéiert, Nee äntwert, fir datt déi ongewinnt an onangeneem Situatioun sou schnell wéi méiglech eriwwer geet. En Beispill fir eng Jo-Nee-Fro wär, Hues du Froen zum Thema Sex? Am Géigesaz dozou bidden oppe Froen de Jugendlecher d'Méiglechkeet, hir eege Gedanken a Wierder auszedrécken an sou a wierklech en Dialog opzeman. Oppe Froen si besonnesch gutt gëeegent, well se dozou alueden, dass jiddereen dierf seng Gedanken deelen an et sou net passéiert, dass eng Persoun d'Roll vum Expert oder der Expertin iwwerhëlt. Ausserdeem kënnen se net mat engem schnelle Jo, Nee ofgeblockt ginn, mee brauchen eng duerchduechten Äntwert. An si hëllefen, Gespréicher iwwer Sexualitéit als en alldeeglecht Ereegnis ze normaliséieren, amplaz dass se en eemolegt a potentiellt aschüchternd Gespréich aleeden. Et gëtt net déi richteg Äntwert bei oppene Froen, sou dass Leit manner Angscht hunn, dat Falscht ze soen. an sech méi wuel fillen, hir authentesch Gedanke matzedeelen. Ausserdeem hëllefen oppe Froen derbäi, interessant, informativ an och onerwaart Gespréicher ze initiéieren, bei deenen een wierklech iwwer Saache schwätzt. E Beispill fir oppe Froe wieren, Wat denks du mécht eng gutt Bezéiung aus? Wéi gesinn gesond Bezéiungen aus? Wéini mengs du ass eng Persoun prett fir déi éischte Kéier Sex ze hunn? Wat géings du maachen, wann eng Persoun sech esou verhält wéi déi Persoun do am Film? Wat géings du dengem beschte Frënd oder denger beschter Frëndin bei Libeskummer roden? Wéi fills du dech wann oder wat denks du iwwer? D'Themen iwwert déi ee ka schwätzen sinn villfälteg. Eng erwuessen Uspriechpersoun ze sinn heescht, dass jonk Persounen een och als uspriechbar an oppe wouer huelen an esou wéi wann een hir Perspektiven, hiert Wëssen an hir Erfarungen och ka gesinn, wouer hëlt a wäertschätzt. Dës Form vu Bezéiung brauch Zäit a Vertraue fir sech ze entwéckelen. Oppe Froe kënnen hëllefen, esou eng vertrauensvoll Bezéiung opzebauen. D'Fazit ass, Et gëtt net deen ee richtege Wee fir Gespréicher iwwer Sex an all Themen, déi domadder ze dinn hunn. Ermëttel deng eege Wäerter an Hoffnungen a probéier dës ze vermëttelen, zesummen mat hëllefräichem Wëssen oder Fäegkeeten. Huel der Zäit a setz d'Prioritéiten bei déi Informatiounen, vun deenen s du mengs, dass se hëllefen enger jonker Persoun e bessert a méi selbstbestëmmt Liewen ze féieren. Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni dass mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer.

Direction de la Santé an de Cesas ginn all Responsabilitéit un den Inhalter vun dësem Podcast of.